Mae steil Russell Brand yn eccentric y gweir y lleia, ond a yw ei steil unigryw yn fwy derbyniol ym myd celebs, neu fydde unrhyw un yn gallu gwisgo'r y math yma o ddillad? Matthew Jones o Aberystwyth sy'n arbrofi i weld os yw hyn yn bosib. Helo, dwi wedi bod yn aros nawr am y bag ma o 15 a mae wedi cyrraedd. Licen i cael rhywun fel Jude Law achos dwi'n hoffi style e, ond dwi ddim yn gwisgo fel e, so falle rhywun cwbl gwahanol. OK, Russell Brand, mae hwnna'n iawn. dwi'n meddwl bydd y style e'n gweithio yna, ber achos mae yna lot o fyfyrwyr o gwmpas a Fi'n credu bydden nhw'n appreciato fe. Okay. Peth cynta yw wig ti yma. Dyma'r fath o sgidiau bys ni falle yn prynu. Maen nhw bach yn diddo. Os chi'n edrych ar rai fi'n gwisgo ar y moment, maen nhw Ma'n gwyrdd. Ok. Ma' hwnna'n neis, ie. Wi'n w- rili hoffi'r sbectol 'ma. Fi'n credu taw'r yym gair proffesiynol am rhain yw leggings. Dwi 'di gwisgo tights o'r blaen. Sai'n siŵr am leggings. A fi credu taw leggings fenywod 'yn nhw. Dwi'n edrych mlan.

Tybed all y bobl lleol adnabod y seleb? Swn i'n dweud bod chdi'n edrych fatha Russell Brand. Ozzy Osbourne. Russell Brand? Fi'n meddwl am pwy yw e, ond sa'n cofio'r enw, mae fe'r flaen y tafod, ond sa'n cweit y siŵr. Fi'n teimlo fel bach o twpsyn, ond dwi'n credu dyna'r pwynt, dweud y gwir.

Sis. Mae bach yn awkward os mae pawb yn edrych arnot ti. Falle fyddet ti ddim yn ffindo fe fel hwnna, ond falle bydd pawb arall yn. So mae'n unigryw iawn i... Fyswn i ddim yn gweld lot o bobl yn gwisgo lan fel hyn, wel, ddim o gwmpas Sir Aberystwyth, tybed. Mae 'na gymaint o magazines sy jyst yn canolbwyntio ar be mae celebrities yn wisgo. Mae o'n rhan bwysig o job nhw erbyn hyn, dwi'n meddwl. A'r dasg ola'r diwrnod hwnnw oedd cyfarfod dwy ffrind am baned, Elen a Lauren. Helo, Lle. Dim ti yw'r cyntaf i weud hynna, Neli. O'n i jyst yn gweld y peth mawr blewog 'ma mewn hat a glasses i fod yn honest. Wel jyst y ffordd da'r fel gwallt fe a'r het a'r crucifix yn arbennig ti'n gwybod ma' fel staples Russell Brand fel mae'n gwisgo. Ond pan dath e mewn o'n i'n dish- o'n i jyst yn edrych ar ei goese fe o'dd e ffili cerdded achos o'dd e mor dynn y leggings yna. Wel fi'n meddwl falle bo' celebs yn gwisgo fel hyn falle trwy amser i ca'l sylw achos dwi 'di ca'l lot o sylw heddiw. O ma' Matthew yn mwynhau gwisgo lan fe.

O, so dwi'n ôl gatre nawr. Dwi'n eitha flinedig ar ôl diwrnod eitha hir a dwi'n eitha balch o cael paned. O'n i'n hoffi gwisgo dillad na, o'n i'n hoffi cael bach o sylw. Mae Uned 5 di roi dau cadden i fi. Un gweud ni, un gweud nhw, Mae rhaid i fi penderfynu pa un dwi'n mynd i gwisgo fel fy nillad i, neu dillad Russell Brand, style e. So, sa'n sa hollol siŵr achos mae yna pethau dwi'n hoffi o dillad fi, a mae'n rhaid pethau dwi'n hoffi o dillad Russell Brand. Dwi'n gweithio neb, ond meddwl nhw.